Eni Frozen Dadang Hai Kak Heni Seli mana Dadang Seli lagi lawan lakinya Jadi malam ini tuh aku ano Madangi abahnya Rara Handak malam Jumat kah Iya dong Aku pakai baju dinas malam Nih Nih Nih Mengalahakan Ano ikam Raa Benyam Ikam belum belaki lah Jadi Jadi kayak semua empat aku sudah belaki nih

ya Allah gerah ih rasanya pengen aku buka baju yang semalam Kak Erlin oh iya iya iya iya rame Kak Ay rame rame Sampit hadir, Pagatan hadir. Umar raminya binuang jua hadir. Umar raminya lah. Ada katanah bumbu bungasnya dadang nih. Ulun sudah mulai dalam parut kah ai ulun bungas. Pina bina bagus rambut inggih, dasar bagus. Kota Baru, ha juara lah baju dinasnya. Pasti kah handak minjam kena baju dinas ku ni Elisa. Berapa kah handak bayar meinjam baju dinas malam ku ni Elisa. Mahal yah, sewanya mahal. Mahandil bakti, jumatan alalak, jumatan sungai, jumatan basit tu nah.

Kalau nya aku, aku gaya yang pacul-pacul baju dulu. Kalau aku buhan ikam tuh malam Jumatnya gimana? Aku mau tanya ya. Aku tuh sukanya yang kayak dipacul baju dulu, dicium lakiannya parak datang lah mama hadan inggih. Ulunnya pakai piori, kayak hari ini pakai piori. Anjir hadir, ma anjir. Banjarbaru you, oke okay, Banjarbaru. Hmm, manis kasai. Kata jul aku menya hadan nih handak banar da, da kena kayak kena kita berdapat lah. Pelai hari dang, uma sebarataan kota sudah hadir, sudah kah? Kota sarang jana mana nih? Ah, sekarang kota sarang jana jar hadir je takutan je aku. Sampai alam sabalah nah menonton lok paikat dangai lok paikat tuh di mana ya lok paikat? Aku kada tahu lagi lok paikat tuh di daerah mana lok paikat. Bunikah soal aka barabai.

Bontang hadir, nah Bontang Kaltim belum Kaltim Jalan-jalan ke Sulawesi Selatan kak, boleh Kak Seli mana kak? Seli lagi lawan abahnya Kota air Kapuas Nah Kapuas hadir jua rantau dangai Nah rantau ada berdua ada rantau Mun ka Istanbul suah lah dang Aku suah ka Istanbul tuh kemana yolah Menukar ada yang bejual patai, petai di pinggir jalan tuh apa namanya tuh yang arah ke Binuang. Bungas banar, sudah dari dalam parut kayak ulun nih sudah bungas banyak japian. Malam Jumat nih rame maha, mahambit tai kami nah di Barabai manyahar dernai apa malah apa malam musim buntusan hatap kayapa nih umanya ih. Wara hujan ha taros, Kada papa buntusan hatap asal jangan kodok haja nambahin talon amun kodok nambahin tualon itu mangalihi manambah beban hidup pulang mangakak banar amun malihat video rumah gubuk tapi bemobil kaitu lo kebanyakan lo ada nang kada mengakui kuitan rumah gubuk bepadah rumah rumah tetangga nang sugih itu orang bepagar-pagar itu bisa diakui jua banyak itu sudah ke, di, sering terjadi di kehidupan nyata ya Nang diulah pidio itu tuh bukan pidio nang cuman pidio-pidio biasa aja tapi itu yang hadir di kehidupan nyata. Kakak Kaltim hadir. Iya, salam balik Kaltim. Tip putih Kak, langsung order ke Season Beauty ya. Beli ke Season Beauty. Eh, jadi hari ini aku tuh belum pakai HB aku dari ke Season Beauty, tapi aku lupa naruhnya di mana. Habis ini aku pakailah ring smart lah.

Kota Baru sudah lah pian ka eh sudah aku di Kota Baru Batu Licin aku sudah nah nah ini nih nah lah Season Beauty nah Season Beauty ini, ini yang 10 kali lebih cepat ada juga super putih tapi buah nikam ku sarankan bila hendak awak putih pakai yang ini dulu ini dosis yang pertama hanya memakai dosis yang kedua ini tuh harum banget jangan lupa juga nanti ada boosternya nanti aku taruh di sana ya sayang ya nah Terima kasih linknya, ya langsung di check out aja Shopee-nya. Gak usah DM kak lah, kada usah DM. Kakak langsung check out aja Shopee-nya tuh. Ini bener-bener harum banar hand body-nya nih. Asli aja loh, hai. Be, be seksi seksi. Saya saya kira harum malam ini. Iya, hand body juga supaya Agus Scarlett duh manja Kak Agus.

Tama, sanggup lah mambiayai aku sabulan dua puluh juta. Bila ikam ha sanggup mambiayai aku sabulan dua puluh juta, ayo aku kawinan ikam. Bila ikam kada sanggup mambiayai aku sabulan dua puluh juta, bajauh ikam dari dari romlab ku ni. Baik aku bajual hand body daripada aku maha mahadangi ikam manambar aku dua puluh juta sabulan.

Bahantu malam Jumahat. Nah, aku langsung mengusapkan hand body ini biar badan kita itu terlihat putih dan juga bersih. Ya maa maayak bana malam tadi wan Sally pian benyem ka Petri kalau pina ulun kambit muntong pian lawan jarum kayang membuka-buka aib ulun pian os pian. Kayak pian, pian malam tadi di higa salon kalau.

Lakasnya di order. Pokoknya mantan itu adalah sampah bagi hidup kita. Jadi kita tuh harus glowing. Sekarang tuh sayang beda lawan zaman bahari. Muha kada bungas. Kawah aja dioperasi. Wah ini bahari tuh muha saka kada bungasnya seiijanya. Katiak babau tarap. Awak bapana-panau. Habis hai. Awak bakukuridak. Wah ini sudah ada hand body. Sudah kawa beoperasi ke dokter-dokter. Ter. Napa nang kada, asal adolnya haja lancar. Makanya jako tadi, ada nang mahandaki ako tadi cok bila inya handak lawan ako, bila sanggup mamudali ako sabulan dua puluh juta, ako ampih bakala bakalakuan. Tukarakan ako mobil jua, imbah tukarakan ako mobil, imbah nukarakan ako mobil, hanyar rumah pulang.

Sampai ke pabrik akan aku loloriakan ikam abahnya eh. Biarpun ikam tuh sudah menjadi mantan suamiku. Nah, tuh kan tuh ndak. Biarpun ikam tuh sudah menjadi mantan suamiku tapi ikam tuh masih ada tetap di hatiku Abang Abdi. Lah, ikam tuh kada parlu lagi bahari sampai ke bulu burung ikam aku mengguguntingakan. Aku siangiakan bulu burung ikam. Nah, saking aku cintanya, tapi ikam bahianat lawan aku, ikam manyakiti hatiku, ikam mahianati aku. Rijal Sip Managemen. Kenapa? Bunda, muyak Septian. Septian nih ibaratnya tuh mau luarnya haja HP iPhone, dalamnya HP Cina, kolar, nda dua Septian. Pacah rumusnya. Ingatlah ikam Bang Abde bahari waktu kita zaman bapacaran. Kita tuh kada direstui oleh kuitan, jadi ikam tuh membawa aku kabur. Ikam ikam tuh pemabuk loh, kisahnya panjinitan yang katuju memakan makan jinit tuh nah. Nah jadi mamaku tuh kada katuju lawan abang Abdi nih. Lalu inya tuh memberi aku kawin lari. Mau kada mau kuitan nih lah melihat anak nih nah, melihat anaknya nih uh, apa namanya melihat anaknya nih uh, sakit hati kada hakun kuitan tuh. Nah, Bang Abdi sampai ke batis-batis aku nih band body dah aku berubah dari yang dulu. Aku selawas menjadi janda ikam nih nalah. Selawas menjadi janda ikam nih aku bebungas-bungas kubuktikan non ikam. Aku lebih baik daripada bebinian ikam pilih tuh. Cari ha nang kaya aku nih nang wani besakit-sakit hidup lawan ikam. Kadada bangai, kadada. Ikam kada baduit, duitku dulu pakai ja jarku duitku jaku, sakalinya duitnya tu ikam bawa lawan bebinian lain, wahini apa ikam sakali kada baduit ikam ditinggalakannya, maras ja pang ikam bang abdi ai, imbah mambuang aku tadapat capal ha, imbah mambuang sepatu tadapat capal, makanya ikam tu jangan coba-coba manyakiti hatiku, salam kota baru kadadang, ya salam balik sayang. Makanya abang abdi ni menyesal banar melepas aku tu menjadi bini, menjadi bininya. Wah ini nah melihat aku, aku bisa lah bangkit tanpa ikam lo. Aku bisa ja bang abdi ai beusaha saurang mencari duit saurang. Dahulu kita banyak besi mobil Range Rover, uh, habis itu Alphard, macam-macam mobil yang kayak pun orang juga tuh Lamborghini, BMW, lengkap ampun kita tuh lengkap banar di rumah tuh bahari. Tapi gara-gara ikam bermain binian habis tajualan. Wah ini aku tanpa ikam, tanpa butuh ikam, aku kawa pulang menukar nang kayak asal. Nah, ngaran aku ngaran dasar rejekiku. Tapi wah ini ikam menyesal loh Bang Abdi lawan aku Bang Abdi. Salam Tanjung Mbak Dadang. Salam balik. Nanti di Tanjung uh, aku Honda Civic, Upik. Kenapa jadi Honda Civic? Pik sudah dijualinya ini tuh menyesal melepas aku karena ini melepas aku tuh aku nih bagaikan berlian Wahini ikam tu ja bagaikan berlian di mataku. Peuchuh, mun tong buhaya, macam-macam. Makanya gasan buhan ikam bibinian, jangan tapi handak parcaya omongan lalakian nang bahantu tu. Muntungnya nang baracun bahantu tu, babisa banar. Lagi ada maunya, iih, ikam ku sanjung, ikam ku sayang, ikam biniku, oh cintaku. Uuh, sangkadi kalalapun. Jangan tapi banyak pender. Mun, mun pendernya aja wara buktinya kadada parai. Wah ini parai. Jadi ingat bebuhan ikam lah. Nang nang marasa beisi pok mai jangan menjadi harim lalapan nang imbah ditukarakan lalakian nasi langsung mahangkangakan sayang. nang menganggap diri kita berharga tuh diri kita seorang jua amun menganggap kita diri kita ini sampah ya sama barang diantari lalakian nasi kisah-kisah mengantari nasi ke rumah atau ke kosan hakon tapi rangkang atau atau melihat lalakian muha bungas saja wanita pembawa berkah bangset aja ini menyambat ini wanita pembawa berkah sambat aja jaya unda nih wanita anu sa wanita sarat dagang Bungul banar. Sally lagi belaki selamat lagi aja OTW sini. Karena ibu boneka mencari umanya Sally. Umanya Sally cako lagi belaki jangan diganggu. Pokoknya hack laki mana kada bungas. Mana kada bungas lo ii. Mana kada bungas, kada berduit, pamalar pulang kisah sugih parai. Buktikan dulu sayang, belikan aku rumah dan mobil ya. Kak Marlina, kata-kata kak gasan lakian yang handak kawin tapi belum kawa move on lawan mantan. Wah mas, sana bejauh ja ikam, emang kita ni pelarian kah say? Ingat sayang, diri kita itu berharga, kita kawa mendapatkan orang nang lebih daripada inya. Orang malihat sisi kada baiknya, kada ma kada malihat kebaikan pian. Nangapa pulas? Kada pikir. Emang ulun ni lahong kah jadi pian menyambat ka itu? Ulun ni lain lahong. Kenapa pian menyambati ulun? Ulun kada baik. Emang gawian ulun ni apa? Ulun ni ulun ni beisi perusahaan ganal tu nah. Hotel nang di muka Aston tu nah, lawan apartemen itu tu ampun laki ulun, ampun laki ulun hanyar. Jadi buhan pian tu jangan macam-macam lah. Tu nah nang di muka Aston handak dijadikan nang dijadikan mall lawan lawan apartemen itu ampun laki ko jadi buhan ikam jangan menganggap aku ni lahong aku ni kada lahong aku beisi laki aku ni sertifikat halal buhan ikam tuh jangan macam-macam muntung lah menyambati aku mengkau ada tahu siapa aku kada usah apalagi bubuhan bubuhan ikam tuh melihat lakiku bisa bubuhan ikam tuh melakukan segala macam cara main dukun hendak menuk-nuk lakiku jangan sampai aku balas nuk-nuk ku santet secara online juga

Kissesn Beauty itu adalah mantan harus menyesal. Kalian wajib banget menukar Kissesn Beauty. Tetap menambal juaranya yang biar biar bungo ran. Ran saja membuka kitab. Kalau pina ikam kambit jua puki ikam to lawan ano. Lawan kararas. Jangan macam-macam ja. Rasa limok katuju baru membuka-buka aib. Uh, aku mau mengasai tanganku dulu ya, bahan body. Kayak apa bentuk jarum kayang. Tahu lah pian jarum kayang nang rancak menjahit banih imbah orang bahuma tuh nah. Nang di jarum kayang lawan tali rapia tuh nah itu tuh jarum, jarum kayang. Uma bungasnya si Dadang malam ngini saraba mahabang malam kiss by dari Supre Supri, supri apa tuh, supri disampit ai ha supri ai, benyim benyim ha, baju ading pian bungas tuh, nyem, nah nah supaya abahnya tuh kada kelaian-laian lagi nah, nah nah nah, nah malihatakan pentel susunya lagi nah, nah nih, Ransa ikam leh bisi baju kaya ako, ikam harus pakai baju kaya ako Ransa ai, Ransa nih nang biasa katuju belaki-laki tuh Ransa. Tu Ransa dah. Kadada lagi selain Ransa kawanku nang gila bangat nang nang katuju mambil laki urang pelakor ni di Ransa. Ransa adalah pelakor. Ran, hati-hati buhan ikam bila bakawan Ransa. Ransa ni nya baik haja kalo bakawan, tapi jangan sampai dikenalakan dua laki karena Ransa ini adalah pelakor. Pelakor nang katuju menampaiakan puting susu dua laki urang. Hati-hati buhan ikam.

Nah haji daddy, tahu ja lo pokma ya apam barabai nih mengapit wan meisap. Kalo ampun ulun nih nang nyatanya meisap bekelilingan. Aku tahu ja laki ikam jadi aku kada ko ambil ampun kawan. Heh bagus ransa, ransa kada meambil ampun kawan. Nang meambil ampun kawan itu itu yang membahayakan. Malam jumat habang habang acil nih heh, aseli ja benyem supaya panas hari malam ini beredanai ha, supaya titikan paluh nang kaya jagung. Suah ma malihar paluh titik nang kakaya jagong. Mairinyut kalo cil, kada inya marinyut lagi. Lingsak bibidingannya, baradanai ha. Nah, putra Tonggopo nih pina bahasa Thailand, aku kada mangarti bahasa Thailand. Coba ikam pakai bahasa Barabai haja atau bahasa kampung, bahasa Banjar, aku hanya mangarti Jangan handak mambahasahi umanya hadaran bahasa nang bahasa nani aneh amun tai ka ai lehen amun tai langsung popcorn mun kaya jagong lamas nang kaya aja handak jadi jagong lamas lo hai handak baulah pokron di malam jumahat kada pokron lagi kita baulah hintalu wadi bila kada bahintalu wadi pakasam badanai ha nah. Nah aku lanjut mau pakai ininya, nih boosternya. Terus kita lanjut pakainya ke badan juga guys ya. Bibit pemutihnya itu cepet banget memutihkan, putih banar kak. Langsung order yang anak awak putih kayak aku di DM Parfum itu di situ ada link uh,

malam ini bener nah ha, pokoknya gasan buhan ikam lah yang pengen buat mantannya menyesal atau lakinya tambah sayang kalian tuh wajib banget order ke season beauty langsung di DM parfum di situ ada link shopee-nya tuh supaya laki itu menyesal supaya laki itu menyesal meninggalkan kita bener nah ha

Hai Kak Eca. Kak Eca Popo. Pian sudah kamu memakai baju dinas malam. Gazalif cantik banar maai makasih banyak kakak sayang dipedahkan bungas langsung ulun hendak ma mana nomor rekening pian ma menyambati ulun bungas tadi langsung ulun transfer nah

puting susu tuh nah badiam jako baastilah sengaja supaya laki nih kada karuan guring malam ini dapatnya aku berbaju kayak ini nyem semalam bobok di mana ya udah ya aku mau selesai dulu labnya karena aku hendak hauran dulu dadah madangi lakiku hendak datang nah si bang abdi benyem